Awel Trefor dwi, dwi'n Swyddog Hybu i Gomisiynydd y Gymraeg ac dwi yma heddiw yn Tŷ Gobaith i ddysgu mwy am y gwaith gwych sy'n digwydd yma trwy gyfrwng y Gymraeg i helpu teuluoedd Cymraeg yng Ngogledd Cymru ac yma hefo fi mae Kelly Hughes ac wyt ti eisiau sôn wrthyn ni am be 'di dy swydd di? Ie, so swyddog codi arian cynorthwyol ydw i, so mae hynna'n golygu bo' fi'n dysgu sut i fod yn godwr arian, a trw hynna dw i'n cefnogi'r tîm codi arian efo bob math o betha. Dw i yn gweithio'n bennaf ar Ynys Môn, achos o Gan Sir Fôn ydw i, a gan mai fi 'di siaradwr Cymraeg y tîm, fi sy'n gneud y cyfieithu i gyd a gweithio hefo cymunedau Cymraeg hefyd. A be' 'di dy hoff beth di am dy swydd? Wel nes i mond dechra'r swydd yma tair wsos cyn y cyfnod clo cynta so dwi dal 'im 'di gweld sud ma'r swydd yma i fod mewn amseroedd arferol. Ond mae o'n amrywiol iawn a dwi'n licio hynna ond swn i'n deud yn hoff beth i ydi dim ots pa tasg dwi'n neud dim ots sud ma'r swydd yn datblygu ag yn newid dwi'n deffro bob bora yn gwbod bo' fi yn mynd i neud gwahaniath yn y gwaith dwi'n neud a bo' fi yn helpu plant a teuluoedd lleol. Dyna 'di'n hoff beth i. Gwych.
Ac yym pam mae'r Gymraeg mor bwysig i chi yma?
Wel, elusen lleol ydan ni, fel ti gobaith, a mae Gymraeg yn bwysig iawn. Fydd Nerys ac Angharad yn gallu siarad chydig bach mwy am, mm. am sut mae hynna yn bwysig i'r teuluoedd a'r staff yma. Ond gan bod ni'n elusen lleol 'dan ni'n dibynnu lot ar cefnogaeth gan y cyhoedd. Hmm. So 'dan ni'n gweithio yn agos iawn hefo'n cymuneda lleol. 'Dan ni'n edrych ar ôl plant a teuluoedd ar hyd gogledd a chanolbarth Cymru a tu hwnt hefyd gynnon ni Hope House yng Nghrwys Oswallt so 'dan ni yn edrych ar ôl pobol yn Sir Gaer ag yn Swydd Amwythig hmm. hefyd. Ond mae'n bwysig iawn i ni bod ni yn teimlo fatha bod ni'n agos a bod ni'n rhan o'r gymuned. A mae'r iaith Gymraeg yn un o'r ffyrdd yna fedrwn ni aros yn agos. Be dwi'n ffeindio efo cymunedau Cymraeg, fel dwi'n dod o Sir Fôn a mae, mae pawb yn nabod ei gilydd yna. Mae lot o bobl wedi cael eu magu yn yr un lle. So, siawns ydi, mae rhywun yn mynd i nabod rhywun, neu o leia nabod rhywun sy'n nabod rhywun, sef o rhyw fath o gysylltiad hefo ti gobaith. A mae hynny jyst yn neud i bawb teimlo uh, yn agos at ni. A yr iaith Gymraeg ydy un o'r pethau sy'n sy gallu cadw ni'n agos at y gymuned, a mae'n bwysig iawn i ni fel elusen lleol. Um, felly, beth o'n i'n ofyn i bobl wneud hefo'r cynnig Cymraeg ydy paratoi cynllun datblygu'r Gymraeg, ond uh, be mae'r cyhoedd yn weld o hwnnw ydy'r cynnig Cymraeg, y pimp pwynt yna da chi'n gallu gynnig um, trwy gyfrwng y Gymraeg. Wyt ti eisiau rhestru hynna i ni, os gwelid di dda? Oce, okay, iawn.
So, pwynt un ydy'r pwynt mwyaf pwysig, swn i'n dweud, a hynna ydy pan mae teulu'n dod at ti gobaith i derbyn gofal, Mae'r staff yn gofyn iddyn nhw be ydy dewis iaith nhw. A lle mae'n bosib wedyn maen nhw'n ymdrechu i roid gofalwyr neu nyrsys sy'n siarad Cymraeg i gofalu am am y plant a'r teuluoedd sy'n siarad Cymraeg. So, 'da ni yma yn Tŷ Gobaith hefo'r Pennaeth Gofal, Angharad. Pan mae plant a teuluoedd yn cael eu cyfeirio atyn ni, 'da ni yn naturiol yn gofyn pa iaith maen nhw eisiau ni gyfathrebu efo nhw. yym a pha iaith yym ma' nhw'n cyfathrebu efo efo'r plentyn. Ma'n dod reit naturiol iddyn ni yma yn Tŷ Gobaith, mae gennyn ni ganran yym uchel iawn o staff sy'n siarad Cymraeg yym a ma'n rhywbeth sydd yn yn yn naturiol yma, ond yn amlwg 'dan ni yn bwrpasol yn rhoid gofalwyr Cymraeg i edrych ar ôl plant Cymraeg. Brilliant. A be' ma' hyn yn golygu i'r teuluoedd, bo' nhw'n gallu derbyn y gofal yna yn eu iaith cynta' nhw? Dwi jyst yn meddwl bod o'n aw- awyrgylch neis iddyn nhw, ma'n cl- ma' nhw'n clywed y iaith, ma' nhw'n glywed adre, yym a weithie 'dan ni'n gor'o' ca'l yym y sgwrsie reit anodd efo teuluoedd a medru neud hynny yn yn iaith eu hunen ag yn yn y Gymraeg d- yym m- mae o lot haws i'r i'r teuluoedd. A hynna ydi ydi pwynt un a'r pwynt mwya pwysig a'r pwynt 'dan ni mwy mwy balch ohoni rili. Achos ma' hynna'n bwysig iawn i'r plant a'r teuluoedd. Pwynt rhif dau ydi bod gynnon ni gwefan Gymraeg. So ma' 'dan ni'n gweithio o dan Hosbisau Plant Hope House, so hopehouse.org.uk ydi'r wefan, a ma' 'na botwm bach glas ar y gwilod sy'n newid y wefan i gyd i fewn i Gymraeg. Pwynt rhif tri ydi bod gynnon ni nifer o staff sy'n siarad Gymraeg. ar hyd codi arian yn y siopa, ochor gofal 'dan ni'n gwisgo adnoddia- adnoddau iaith gwaith i ddangos bo' ni yn siarad Cymraeg. Yym yr ochor gofal mae o 'di printio ar 'u gwisgoedd n'w a ma' gynnon ni lot o staff sy'n siarad Cymraeg. O'r ochor staff yym sud ma'n bwysig i staff bo' nw'n gellu siarad Cymraeg yn yn 'u gweithle n'w? Yym ma' da ni'n newid o Gymraeg i Saesneg a mae ma yna criw mawr o staff Cymraeg yma um, a mae jyst yn, yn rhywbeth naturiol iddyn nhw'n wneud yma, jyst siarad efo'i gilydd yn y Gymraeg ac efo'r teuluoedd, da ni at y ffôn yn Gymraeg um, a da, da ni'n lwcus iawn o'r, or staff sy'n siarad Cymraeg yma. Pwynt rhif pedwar ydy bod ni yn ateb y ffôn yn ddwyieithog, so yn y swyddfa codi arian yng Nghonwy ac yn yr hosbis yma yn Tŷ Gobaith, os 'di rywun yn ffonio, 'da ni'n ateb y ffôn hefo cyfarchiad dwyieithog, ac os 'dyn nhw eisiau siarad efo rywun Cymraeg, rhan fwya o'r amser ma' 'na rywun yna i siarad Gymraeg. Os ddim, fedra ni gymryd manylion a fedrith rywun ffonio nhw yn ôl wedyn. A pwynt rhif pump ydy bod ni'n gallu cynnig cyfathrebiaeth Cymraeg i'n cefnogwyr sy'n siarad Cymraeg. So pethau fatha llythyrau, llythyrau diolch, cylchlythyrau, fydra ni yrru eto pan mae'n bosib, mm. fydra ni yrru be bynnag yn y Gymraeg. So mae yna rhai pethau fatha mae'r adran lotri fel esiampl. Mae hynna wedi lleoli yn Lloegr. So os da chi eisiau siarad efo rhywun o'r adran lotri yn Saesneg mi mm. fydd hynna achos da ni A fel elusen, mae gennym ni y ddau swyddfa. Ond pam da ni'n gallu, mae'n bwysig iawn i ni bod ni'n siarad i, i'n mm. cefnogwyr yn ei iaith gyntaf. A dwi wedi dyweld di yn sgwennu'r llythyron diolch efo llaw hefyd i'r cefnogwyr yn Gymraeg. Ie, yeah, rhywbeth hyn yn rhywbeth da ni'n falch iawn ohoni a mae, mae jyst yn bwysig pan mae rhywun yn yn cefnogi ni. Mae'n bwysig iawn i ni mm. bod ni'n gallu diolch iddyn nhw yn y iaith gynta. Dwi'n siŵr bod pobl yn gwerthfarogi'n fawr bod nhw yn cael cyswllt efo chi'n Gymraeg hefyd yn dydyn. Yndi, wel nes i gofrestru i, i dderbyn cilchlythyra ni'n Gymraeg, mm. jyst i fi gael gweld sut oedd yn dod trwad, a mi ges i un i'w cwbl wythnos yn ôl, a mi oedd o drwy, uh, trwy e-bost, ac oedd yr e-bost i gyd yn Gymraeg, oedd y cilchlythyr i gyd yn Gymraeg. A phan nes i agor o, oedd o jyst yn teimlo mwy personol, yeah. achos oedd o yn iaith fi, ac oedd o'n teimlo bod hwn wedi cael ei gyrru yn bersonol mm. i fi fel person Cymraeg, a nath yna golygu lot i fi. Mm. A beth swn i ddeud hefyd ydy, os oes na bobl sy'n cefnogi ni'n barod, a da ni ddim wedi gofyn i dewis iaith nhw'n mm. barod, um, mae hynny'n rhywbeth da ni yn trio datblygu yn symud ymlaen, ydy bod ni'n gofyn yn amlach mm. beth di dewis iaith pobl. Ond os da ni yn cyfathrebu efo rhywun ar y funud yn Saesneg a bod nhw eisiau cyfathrebu â Cymraeg, dim ond eisiau gadael ni wybod, codi ffôn, gyrru llythyr, e-bost, be bynnag, a mae digon hawdd i ni newid hynna a fel bod ni'n gallu symud ymlaen wedyn yn cyfathrebu yn y iaith gywir. A da ni yn mynd i... Mae hynna'n rhywbeth dwi yn trio datblygu. Neith o cymryd dipyn bach o amser achos mae gymaint o bobl um, yn gweithio ar pethau fel hyn. Ond da ni'n trio datblygu'n symud ymlaen bod ni'n gofyn y cwestiwn yn amlach Ond yn y cyfamser, fel dwi'n deud, os da ni, os da chi'n cyfrestru am digwyddiad neu rhywbeth a, a da ni ddim yn gofyn yn eich dewis iaith, please, please, just gadwch ni wybod yeah. a na ni newid hynna. Gret. A sut ys di ati i gynllunio'ch gwasanaethau Cymraeg chi? Wel, fel dwi'n deud, blwyddyn dwi'n nes i ddechrau'r swydd mm. yma, so dwi'n lwcus iawn y mae y iaith Gymraeg wedi cael ei cysidro o'r dechrau yeah. un. So mae Angharad y Pennaeth Gofal yn siaradwr Cymraeg. Mm. So mae'r cwestiwn am sut maen nhw'n cynllunio y gwasanaethau yn y Gymraeg, mae hynna'n dod i angharad yn naturiol. Yeah. O'r ochr codi arian, cyn i fi ddod yma, mi o'na god o'r arian yn gweithio yma, yma oedd hi wedi bod yn gweithio yma ers cyn i ti gobaith cael ei adeiladu. Mm. So, Mae Luned 'di bod yn gneud y gwaith yna o'r dechrau un. Hmm. So mae'r mae pobl 'di bod yn defnyddio'r iaith Gymraeg o'r dechrau. A i fi wedyn, dwi'n lwcus iawn bod fi 'di bo' fi 'di dechra ar syl- ar sylfaen reit gry. Ie. So yn swydd i rŵan ydi neud yn siŵr bo' fi'n dangos parch at y gwaith sy 'di ga'l 'i hmm. neud a bo' fi wedyn yn gweithio yn symud ymlaen jyst i ddatblygu hynna'n bellach ac neud yn hmm. siŵr bo' ni'n cario mlaen efo'r gwaith yna. Da. Ac be fysa'n helpu chi yma rwan yn Tŷ Gobaith? Mae ganddoch chi'r cynnig Cymraeg mewn lle, ond be fysa'n helpu chi i barhau um, efo'ch cynnig Cymraeg ac efallai i gynnig hyd yn yn fwy o wasanaethau yn y Gymraeg? Wel, dwi'n gweithio fydd pobl sydd wedi gwylio hyn yn, yn, yn cytuno a gweld pa mor bwysig ydy o, mm. bod ni un yn, yn gallu darparu cefnogaeth, ond dau bod ni'n gallu darparu'r gefnogaeth yna yn y Gymraeg. Ond da ni mond yn gallu gwneud hynna hefo cefnogaeth gan y cyhoedd. Mm. So mae'n costio 6.5 miliwn bob blwyddyn i rhedeg yn gwasanaethau, a dim ond tua mis o hynna sy'n dod o ffynonellau mm. statudol. So am y gweddill, da ni'n dibynnu'n hollol ar y cefnogaeth gan y cyhoedd. Mm. So i ni allu, gallu darparu y gofal Cymraeg, da ni angen cefnogaeth wedyn gan y cymunedau Cymraeg. Mm. I ni allu wneud hynna. So, da ni yma hefo Nerys, mam Bedwyr. So, Nerys, da chi eisiau deud stori Bedwyr i ni? Mi na i, mae Bedwyr yn chwech oed, a da ni'n byw yn Llarwst. Mae Bedwyr efo cyflod hynod o brin o'r enw Coffin Syri Syndrom. A mae'r syndrom yn effeithio llai na 300 ledled y byd, Ac yn anffodus mae hyn yn ffeithio Bedwyr yn feddyliol a hefyd gyda'i iechyd. Felly mae'n cael llawer o pwyntiadau yn ysbyty ac o'r aros i mewn a ballu. Um, mae Bedwyr yn symud o gwmpas, mae o yn cychwyn rhedeg o gwmpas y lle hefyd a dechrau dod i'n abod i wardal. Mae'n mynd i ysgol lleol lle mae'n cael ei addysg drwy gyfrwng Gymraeg. Um, a da ni fel teulu, pedwar hona ni, mam, dad, Gethin Brown Mawr a Bedwyr. Da ni wedi cael um, cefnogaeth gyn ti gobaith ers tair mlynedd nawr, bydd y Bedwyr ond yn dair oed. Fel teulu, da ni'n derbyn amryw o gefnogaeth. Mae Bedwyr yn cael y Spider-Man pedwar gwaith y flwyddyn. Mae Fel teulu 'dyn ni'n ca'l cefnogaeth gan cefnogwyr cefnogol tu gobaith i ni fel rhieni i siarad ca- ga'l sgwnsio ffonia ganol nos a ballu fyny problema ac fel teulu ma' brodyr chwiorydd yn ca'l mynd allan am y diwrnod ca' galwad ar ffôn ca' pecyn gofal a ballu gan y cefnogwyr teuluol yym a m- hefyd ma' 'na gwasanaeth yym cefnogi fel cwnsela os odd angan hefyd. i'r teuluoedd. Brilliant so ma' bob un ohonoch chi o o ran y teulu yn ca'l help neu cefnogaeth mewn mewn rhyw ffordd gynnon ni. Bob un.
A sydd yn wych achos sa'r un o'n i'n colli allan 'dyn ni'n gyd yn ca'l yn teimlo bo' ni yn rhan o teulu sy gobaith a 'dyn ni'n cyd yn ca'l yn cefnogi mewn gwahanol ffor a 'dyn ni'n ca'l 'n neud yn teimlo'n unigryw bo' ni yn ca'l 'yn cefnogi yn annibynnol ond eto o dan y baner Tŷ Gobaith. Ie a dal fel rhan o o teulu teulu chi a teulu ni fel... Bendant. Mae o yn teulu Tŷ Gobaith. A pa wahaniaeth ma' 'di neud i chi fel teulu i allu i allu ca'l y y cefnogaeth yna trw Tŷ Gobaith? Ma'r cefnogaeth 'di fod yn wych. Heb go- cefnogaeth Tŷ Gobaith dwi'm yn gwbo lle fysan ni. Ma' 'di bod yna yn gefnogol mawr pan ma' Bedwyr 'di bod yn ysbyty pe ma' pryderon teuluol yn ystod amser covid neu jyst yn poeni amdan be' sy'n digwydd hefo apwyntiada a ballu. A ma' Tŷ Gobaith wastad bod yn gefnogol iawn a 'di bod yn rhoid y tawelwch meddwl i ni bo' ni ddim ar ben ein hunan. Ie. Ma' nw'n helpu wel 'dach chi'n helpu i neu' siŵr bo' ni'n gwbod bo' ni ddim ar ben 'yn hunan bod y cefnogaeth yna os 'yn ni isio ffonio dydd neu nos. Mae 'di bod yn wych. O, briliant.
A ydych chi yn derbyn cefnogaeth trwy gyfrwng y Gymraeg gan y teulu Cymraeg gyda chi? Yndan. Mae'r cefnogaeth i gyd 'di bod trwy gyfrwng Gymraeg. Yym mae Bedwyr yn lwcus ma'n dod yma am cyfnod ysbaid a ma'n ca'l yr ysbaid drw'r gyfrwng Gymraeg. Ma'r Brawd Mawr yn ca'l y cefnogaeth gan y teulu cefnogol yym a ma' eto trw'r gyfrwng Gymraeg sydd yn helpu achos weithia' plentyn di-ddag oed isio mynegi hun a ddim yn sicr weithia' neud o trw'r gyfrwng Saesnag. Felly ma' hwnnw trw gyfrwng Gymraeg ag eto 'dan ni fel teulu yn gallu ffonio chi a siarad hefo rywun Cymraeg. Brilliant. A be' ma' hyn yn golygu i chi fel teulu i allu cyrchu'r gwasanaethau yna trw gyfrwng y Gymraeg? Ma'n hollol bwysig achos teulu siarad Cymraeg ydan ni adra. Ma' Bedwyr yn cyfathrebu yn Gymraeg yn yr ysgol ma' rwbath pwysig 'dan ni isio parhau a neud yn siŵr sydd yn cario mlaen hefo Bedwyr i gwahanol lefydd ma'n mynd i achos yn anffodus 'di Bedwyr methu siarad 'di o methu deall iaith ond be' sy'n dda ma' Bedwyr yn deall cwpwl o geiriada Cymraeg fel tyta. A ma'n bwysig bo' Bedwyr dal yn clwad hynna lle bynnag ma'n mynd y cysondeb fel bod o'n gwbod wel ia Tita a bod o'n clwad yr iaith Gymraeg achos hyn ydi bywyd Bedwyr a mae isio neud yn siŵr bo' ni yn cefnogi Bedwyr gyn gymaint a 'dyn ni medru a dwi me'wl bod yr pwysigrwydd y iaith Gymraeg a bod o'n clwad yr iaith adra clwad yr iaith yn ysgol ag wedyn ystod y cyfnod respite yn bwysig iawn yn ei fywyd o i neud yn siŵr bod y cysondeb yna i Bedwyr dyna o leia Bydd hynny gobeithio wedyn yn annog iddo fo datblygu iaith, dwi'n gobeithio, ac yr iaith Gymraeg mae'n mynd i ddatblygu, yn y marn i, gobeithio yn y dyfodol. A mae'n bwysig iawn i ni fel teulu bod Bedwyr yn clo hwnnw, yr iaith Gymraeg yn tŷ gobaith, bo' ni fel teulu hefyd yn cael y cynnig trwy gyfrwng Gymraeg. Be am dan chi fel teulu, fel mam a dad a brawd, i chi gael siarad efo'r staff yn Tŷ Gobaith yn Cymraeg? Sut mae hyn yn gwneud gwahaniaeth i chi? Mae'n gwneud gwahaniaeth mawr achos fel rwy'n sy'n siarad Cymraeg iaith cynta, mae o'n naturiol inni isio cyfarthrebu yn ein iaith cynta a mae o mor gysurus cael trafod petha sy mor bwysig i ni. Yn anffodus 'dan ni'n gorfod trafod petha reit agos i'r galon. Petha sa'm llawer o deuluoedd yn gor'o' trafod amdan yym cynllun gofal cynllun diwedd bywyd a ballu. A ma'n neis ca'l trafod hynny yn iaith Cymraeg heb gor'o' meddwl amdan o be' 'di hwnnw'n Gymraeg ne' be' 'di hwnna'n Sysnag. Jyst siarad fel ydan ni siarad o dydd i ddydd heb gor'o' stopio a meddwl wel Be' dwi'n trio deutha chdi fama. Ma'n js yn dod yn naturiol i ni a dwi me'wl bod o hynny yn wych bo' ni'n medru dod i tŷ gobaith a timlo'r cysur bo' ni yn medru cyfathrebu fel teulu oll mam dad brawd brodyr cwethid a ballu trw gyfrwng Gymraeg. So ma' 'na ddau ffor swn i'n deud ma' pobol yn gallu cefnogi ni. So ma' nw'n gallu cefnogi ni yn ariannol a hefyd cefnogi ni efo efo rhodd o amsar. So ar yr ochr ariannol, mae yna llwyth o gwahanol ffyrdd i Drithiwyn gefnogi ni. Mae nhw gyd i rhestru ar ein gwefan um, o chwarae'r lotri am pint yr wsos, mm. roi rhodd, roi rhodd reolaidd, cofrestru un o'n digwyddiadau ni. Ar y funud maen nhw'n rhithio, ond da ni'n croesi bysedd, fe gyda ni rhywbeth okay. Yeah. Rhywbeth yeah. wyneb yn wyneb yn dod, dwi'n cyd iawn i wneud rhywbeth ar Ynys Môn. So, na i ddim deud gormod, ond da ni'n gobeithio fy na pethau'n dod yn y dyfodol eitha agos efo hynna. A so mae yna bob math o ffurf wedi rhywun cefnogi ni yn ariannol, a fydden ni ddiolch iddyn nhw wedyn yn y Gymraeg, sy'n bwysig. Ond hefyd, yy, mae pobl yn gallu cefnogi ni efo rhodd o amser. Mm. So un peth dwi wedi ffeindio rwan ydy, y mwyaf da ni'n datblygu sut da ni'n defnyddio'r Cymraeg, y mwy o waith sy'n na i gyfieithu pethau a, ac i ddechrau gwneud, gwneud siw bod gyda ni mm. yr adnoddau yna. A fi di'r unig un o fewn y tîm sy'n siarad Cymraeg, so fi sy'n gwneud y cyfieithu i gyd mm. a'r prawf ddarllen i gyd. A mae pawb yn gwybod os, os di rywun wedi bod yn eista am oriau yn cyfieithu rhywbeth, mae'n anodd iawn wedyn ail sbio a gweld Ynddi. camgymeriad. So beth swn i'n rili licio ydy, os oes yna pobl yn gwylio adra sydd efo chydig bach o amser sy'n gallu cyfieithu, so mm. efallai bod rhywun yn gyfieithu rhan, rhan amser neu athronydd athrawes Cymraeg sydd wedi mm. ymddeol e- efallai, efo chydig bach o amser sbar, beth swn i'n rili licio ydy cael grŵp bach o bobl I fi gael cysylltu hefo pan mae 'na rhywbeth angen ei gyfieithu, rhywbeth fatha taflen gwybodaeth neu cylchlythyr, 'swn i'n gallu yym siarad efo'r pobol yna a gweld pwy sy ar gael, deud faint o eiriau sy 'na, pa bryd dwi angen o nôl, gofyn wedyn os o's 'na rywun yn fodlon ac yn hapus i gyfieithu hynna, a neith hynna wedyn rhyddhau chydig bach o amser i fi i fi ga'l gneud yn siŵr bo' fi yn gallu gweithio hefo'r cymunedau Cymraeg a ffocysu mwy ar y ar y ochor codi arian. So mi fydd y gwybodaeth i gyd ar 'yn gwefan ond os o's 'na bobol yy digon hapus i i helpu ni hefo hynna yy jys gwnewch e-bost i fi Kelly dot Huws at tŷ gobaith dot org dot you kay a swn i yn ddiolchgar iawn am yr help efo'r ochor yna. So ma' 'na ddau ffor pwysig iawn medru bobol helpu tŷ gobaith felly.

yn ymwybodol yeah. o beth o'n i'n gynnig. So dyna oedd y gap o'n i eisiau trio gwella a wedyn eisiau dod o hyd i cynnig Cymraeg ac oedd hynna jyst yn union ben i chwilio yeah. am heb i fi hyd yn oed bod yn gwybod na dyna o'n i eisiau. Yeah. a oedd y broses yn hawdd iawn reit o'r dechrau un. Nathyn ni uh, siarad trwy e-bost dwi'n meddwl yn y dechrau A 'da ni 'di cadw mewn cysylltiad trw'r broses i gyd 'dan ni 'di ca'l dipyn o gyfarfodydd rhwng yym ar Teams neu Zoom ne' be' bynnag a ma'r cefnogaeth 'di bod yn brilliant so diolch yn fawr am y gefnogaeth 'dan ni 'di ga'l trw'r peth i gyd. Yym sud nath o ddechra odd y holiadur... Hmm. ...so ma' nw'n gofyn llwyth o gwestiyna' am be da ni'n darparu ar y funud a be ydi'n gwasanaethau Cymraeg rwan. Ac oedd yr holiadur yna mor syml i wneud, wnaeth o mond gymryd rhyw deg munud, chwarter awr i fi wneud. A o hynna wedyn wnaeth o roi canlyniadau a sgôr am bob pwynt. So oedd hynna'n dangos i fi y sgoriau isel oedd yn dangos reit, fanna dwi eisiau sbio mm. ar sut fedrwn ni wella. Yeah. ond hefyd oedd yn dangos lle nathon ni sgorio'n uchel ac oedd hynna'n helpu yym siarad dros efo rywun allanol. Ie. Achos ma'n anodd weithie pan ma' rywun yn gweithio o ddydd i ddydd i weld be' 'dan ni'n neud yn dda. Yndi. So odd hynna'n helpu i ga'l y sgôr a hefyd i i trafod efo rywun allanol i rywun yn gallu deud reit 'hein ydi'r prif bwyntia' i ni helpu wedyn i i gallu greu y cynnig Cymraeg. O hynna wedyn nathon ni ddrafftio'r cynllun, ac ail ddrafftio, trydydd ddrafftio. Ges i llwyth o gyfarfodydd mewnol, achos o'n i'n gosod targedau mm. i, i llwyth o wahanol bobl, so o'n i'n gorau neud siŵr bod pawb yn hapus efo hynna. A nathon ni fynd trwy, ges i chydig bach o um, adborth wedyn gyn gwahanol aelodau mm. o'r tîm hybu. Ac oedd hynna eto proses hawdd, a wedyn nathon ni gyrru fo i'r comisiynydd i gael y cymeradwyaeth. So, broses hawdd a mm. broses nes i fwynhau ddweud y gwir. Dwi falch, dwi falch y glywed. um, ac yn ola, um, be fysa dy gyngor di os oes unrhyw un yn gwylio yr um, cyfweliad yma ac yn meddwl, ww, be fe i wneud yn anelisen ni um, i hyrwyddo'r Gymraeg, be fysa dy gyngor di iddyn nhw? Swn i'n deud cant y cant i i fynd trw'r broses hmm. cynnig Cymraeg achos mae jyst yn neud i rywun ailfeddwl a mae dda weithiau cymryd cam yn ôl ac asesu lle ydych chi ar y funud i chi gael gweld wedyn be di'r ffordd gorau mm. i symud ymlaen. Be nes i ffeindio hefo ochr ni oedd ma' derbyn y cymeradwyaeth a mynd trw'r broses ei hun jyst i helpu roi chydig bach o pŵer tu nôl i be' o'n i'n ddeud. Ie. 'Chos dwi 'di bod yn trio gofyn y cwestiyna 'ma ers dipyn a dwi'n lwcus lwcus iawn o fewn 'yn elusen ni ma' gin pawb parch mawr tuag at iaith Gymraeg. So dwi 'di bod yn siarad efo bob math o bobol o'r tîm cyfathrebu, tîm sy'n rhedeg y wefan, y bas data A bob tro dwi 'di gofyn am rwbath ma' n'w 'di atab efo ia yn syth. Reit. So dwi 'di derbyn cefnogaeth o fewn yr elusen ni o'r dechra un on' ma' hyn jyst 'di helpu jyst rhoi chydig bach o pŵer tu nôl i hynna. A jyst ma'n dod yn naturiol i rywun sy siarad Cymraeg i ofyn y cwestiwn yna reit o'r dechra. Yndi. ydan ni angen cyfieithu hyn, ydan ni, ydan ni wedi meddwl am yr ochr Gymraeg. Ond i bobl sydd ddim yn siarad dwy iaith yn naturiol, mm. weithiau di'r cwestiwn yn yma jyst mm. ddim yn dod i meddwl rhywun. Ond mae mynd trwy'r broses yma, be mae hynny wedi gwneud ydy jyst agor y sgyrsiau yma. A be mae hynna, be sydd wedi digwydd o hynna ydy bod pobl yn gofyn y cwestiwn yna yeah. yn gynharach, a heb fi yn gorfod gofyn. Yeah. So mae pobl rwan o fewn yr elusen yn dod at y fi a dweud, o, oh, dwi eisiau gwneud holiadur a swn i'n rili really licio gyrru fo allan yn y Gymraeg hefyd, yes. wedi di gyfieithu. Yeah. A gret, briliant, yeah. wrth gwrs, mi na i gyfieithu. Ond mae jyst i agor y sgyrsiau yma i, i bobl meddwl am mm. sut da ni'n defnyddio'r iaith Gymraeg. A ie, yeah, mae'r broses mor hawdd a swn i'n deud, mae o werth bob munud o'n neud, achos mae jyst yn neud i rywun ailfeddwl, yy asesu be' ma' nw'n neud a ia agor sgyrsia pwysig o fewn sefydliada gwahanol. Gwych. A dim ond hefo cefnogaeth gan y pobol Cymraeg. Os 'dan ni isio cy- yy parhau i ddarparu y gofal yma yn y Gymraeg dim ond hefo cefnogaeth y cymuneda Cymraeg fyddan ni'n gallu gneud hyn yn symud ymlaen. Ia.
Grêt, diolch. Brilliant, diolch.
Da ni newydd glywed yn fanna am cynnig Cymraeg Tŷ Gobaith, a na i egluro ychydig mwy wrthach chi rwan am be yn union ydy'r cynnig Cymraeg. Um, cynllun gan Comisiynydd y Gymraeg ydy o, um, mae elusenna a busnesau'n gallu bod yn rhan ohono fo, ond mae o'n ffordd o roi gwybod i'ch defnyddwyr gwasanaeth chi, i'ch gwirfoddolwyr chi, i'ch cwsmeriaid chi, be yn union dych chi'n ei gynnig yn Gymraeg. Dyma chaddewid chi mewn ffordd um, o wasanaeth Gymraeg i'r bobl hyn. Da ni eisiau bod o mor amlwg a phosib i bobl wybod be yn union fedrwn nhw ddisgwyl ganddoch chi yn Gymraeg. Uh, tu cefn i hwn, wrth gwrs, um, mae yna waith cynllunio uh, a da ni'n annog sefydliadau i lunio cynllun datblygu'r Gymraeg um, sy'n gosod targedau i ddangos be yn union da chi'n mynd i wneud yn Gymraeg, sut da chi'n mynd i wneud o ac erbyn pryd. Um, ar ôl i chi fod trwy'r broses honno, hefo help um, aelodau o'r tîm hybu Comisiynydd y Gymraeg, um, mi fyddwch chi yn cael cydnabyddiaeth um, swyddogol wedyn y comisiynydd ar ffurf y cynnig Cymraeg. Da ni'n gofyn i chi wedyn roed ar eich gwefan rannu fo ar Facebook, dathlwch efo'r byd bod chi wedi cael y cynnig Cymraeg ac anogwch bobl i gysylltu hefo chi trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae o hefyd yn ffordd o reoli disgwyliadau Um, achos trwy nodi yn union be sydd ar gael yn Gymraeg, mae pobl yn gallu gweld be sydd ddim ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd hefyd, felly da chi ddim yn siomi pobl. Um, mae nifer o sefydliadau yn hoff iawn o'r ffordd yma weithio. Mae'n ei weld o fel rhywbeth cadarnhaol iawn. Um, felly, be am i chi fod yn rhan ohono fo? Um, os da chi'n gweithio i elusen neu'n gwirfoddoli hefo elusen, cysylltwch efo'r tîm hybu. Um, mae pethau'n haws nag erioed mewn ffordd erbyn hyn gan yn bod ni'n gallu gweithio'n rhithiol hefo chi hefyd. Um, mae'n hawdd iawn i drefnu sgwrs a fedrwn ni arwain chi trwy'r broses um, o fod yn rhan o'r cynnig Cymraeg. Hefyd, um, unrhyw rei sydd hefo diddordeb, da ni wedi clod Kelly yn sôn am bwysigrwydd gwirfoddolwyr um, er mwyn iddyn nhw allu cynnig gwasanaethau Cymraeg i deuluodd yn tu gobaith. Felly, os da chi'n gwylio hwn ac yn meddwl, o, mae'n rhywbeth swn i'n hoffi wneud, wel, cysylltwch, um, cysylltwch efo'r elusen yn lleol, neu mae'n bosib y byddwch chi eisiau cofrestru ar wefan Gwirfoddoli Cymru, a chi chi gofrestru yno fel gwirfoddolwr a pori trwy'r cyfleoedd sy'n yna i wirfoddoli ar hyn o bryd. Byddwch chi hefyd yn gallu gweld um, pa gyfleoedd sy'n chwilio am siaradwyr Cymraeg yn benodol neu um, sy'n rhoi cyfle i chi ddefnyddio'r Gymraeg tra'n gwirfoddoli, dylai bod cyfleoedd hynny hefo'r logo iaith gwaith yma arnyn nhw. Um, os da chi fod diddordeb mewn bod yn rhan o'r cynnig Cymraeg neu eisiau dysgu chydig bach mwy am sut fedrwch chi fynd ati i gynllunio'ch gwasanaethau Cymraeg, cysylltwch efo tîm hybu Comisiynydd y Gymraeg. Um, da ni ar Facebook, da ni ar Twitter, da ni ar LinkedIn, neu fedrwch chi fynd i'n gwefan. Mae gyda ni e-bost hefyd, um, hybu at cyg-ulc.cymru, ac mi fydd un o'na ni'n dod yn ôl ato chi.